Derejeli sanlara degişli iň soňky belläp geçjek zadym deňleme ýagdaýy. Haçan-da esaslar deň bolsa we şular bir-birine deň bolan ýagdynda onda derejelerem deň diýen manyga gelýär. Mysala seredeli, iki derejesine x diýen zadym on alty. Indi men muň x-iň bahasyny tapmak üçin näme etmeli? Ilki etmeli zadym esaslary meňzeş bolmaly diýipdik. Onda esaslary meňzeş etmeli. Onda men on altyny ikiniň derejesinde bir zat diýip ýazmaly bolýan. Iki derejesine x deňdir. On alty diýýänim ikiniň dördünji derejesi. Ýagny ikini dört gezek özüne köpeldemde on alty bolýar. Onda esaslar meňzeş. Men bärde näme diýipdim? Esas meňzeş bolsa, onda ýokaram meňzeş bolmaly diýipdik. Onda x diýen zadym dört idi. Indiki mysala seredeli. Üç derejesine x goşmak bir deňdir segsen bir. Esasym üç. Onda men segsen birem üçüň derejesi şeklinde ýazjak bolmaly. Onda, göreli, iks goşmak bir deňdir. Üçüň näçinji derejesi segsen bir bolup biler? Üç, üç üçüň dokuz, üç dokuzyň ýigrimidi, üç ýigrimediňem segsen bir diýmek, üçüň dördünji derejesi Segsen bire deň. Indi, ýaňky diýşim ýaly, esaslar meňzeş, onda ýokarsam meňzeş bolmaly. Iks goşmak, bir diýen zadym dört bolmaly. Onda iksiň näçe bolýar? Biri beýläk atan ýagdaýymda aýyrmak bolup geçýäni üçin iksiň üç bolýar. Indiki mysalymyz. Seretýäs welin, esaslar meňzeş, ýöne derejeler üýtgeşik. we derejeler üýtgeşik bolan ýagdaýda biz näme etýärdik? Diňe meňzeş aýyrmak-goşmak işlänimizde diňe meňzeş derejeleri skobkaň daşyna alyp, e, öňündäki koeffisiýentler bilen işleşýärdik. Sebäbi bärde aýyrmak-goşmak bar. Onda meň edip biljek zadym şu ýerde Ikiniň derejesine x goşmak üçi öňki geçen formulalarymdan birini ulanyp, iki derejesine x köpeltmek, iki derejesine üç diýip ýazmak. Dere esaslar meňzeş bolanda men ýokarsyny goşup ýazýardym. Indi şoň tersini ulandym. Goşup ýazylan zady men aýryp arasyna köpeltmek goýup ýazdym. Ve ýaňky şu wagta çenli gelen formulalarymyzyň ählisini iki taraplaýynam ulanyp bilýäs. Islän wagtymyz

Indi seretýän, meňzeş köpeldijileň bar, iki derejesine x, iki derejesine x, hemmesinde bar. Onda men ony ýaýyň daşyna alýan. Ýaýyň daşyna alan ýagdaýymda näme galýar? 2-niň üçünji derejesi goşmak. Bärden 2-niň x-ini alsam, 2-niň ikinji derejesi galýar. Aýyrmak. Bärden alsam 2-niň biri, aýyrmak. Bärden alsam 1 galýar. Teňdir. Ýüz kyrk dört. Indi hasaplaly ikiniň x-nji derejesi. Içini hasaplan ýagdaýymda ikiniň üçünji derejesi sekiz. Goşmak ikiniň ikinji derejesi dört. Aýyrmak iki. Aýyrmak bir. Deňdir. Ýüz kyrk dört. Indi şu ýarysyny hasaplasak. Sekiz bilen dördi goşsak on iki. On ikiden ikini aýyrsak on. Ondanam bir aýyrsak, dokuz. Diýmek, şu ýersi dokuz. Onda iki derejesinde x köpeltmek dokuz deňdir ýüz kyrk dört. Dowam edýäs. Indi şu ýerdäki ikiň derejesine x tapmak üçin biziň ilkinji etmeli zadymyz şu bölegi ýeke goýup dokuz aňryk geçirmek. Ikiň derejesine x deňdir ýüz kyrk dört. Köpeltmek bolany üçin beýläk ters bolup geçýär bölmek dokuz. Ikiň derejesine x deňdir ýüz kyrk dördü dokuza bölen ýagdaýymda On dördüň içinde bir gezek dokuz bar. Elli dördüň içinde alty gezek bar. Indi başdaky ýagdaýymyza geldik. On alty diýen zadymyzy biz ikiniň dördünji derejesi diýip ýazyp bilýäris. Indi seredýäs welin esaslar meňzeş. Onda x diýen zadym dörde deň. Derejeli sanlara degişli e, düşündiren temalar bilen baglanyşykly birnäçe mysallary Instagram hasabynda men goýdum. Eger özüňiz barlap barlap görmek isleýän bolsaňyz. Bärde-de şol soraglaryň içinden iň kynrakdyr diýenini saýlap düşündirmekçi. Eger beýleki mysallarda-da sorag ýüze çyksa sorap bilersiňiz. Onda başlalyň. Indi birinji mysalda köpeltmek hasylym bar. Köpeltmek hasylymda eger formulamyz ýadyňyza düşýän bolsa, näme etýärdik? Ilki esaslaryna seretýärdik. Esaslary deň bolsa, onda men diňe ýokarsyny goşup, mysalymy işläp bilýärdim. Onda şu ýerden deňdir. Esasym hemmesi meňzeş. O ýerde hiç hili mesele ýok. Onda 4-iň derejesinde 2x, Goşmak, minus üç, goşmak, dört iks, Munam ýaýyň içinde ýazaly, goşmak bir. Ýaýyň içinde ýazmadyk ýagdaýyňyzda, eger öňünde minus alamaty bolsa, size kynçylyk döredip biler. Onda dördüň derejesini, indi ýaýlamyzy açaly, hasaplamak üçin iki iks, minus plýus bir ýerde gelse minus bolýardy. Bu üç iks. Minus üç iks, Goşmak, dört iks goşmak bir, deňdir, dördüň derejesinde. Iki iksden üç iks-i aýyrsak, uly sanym otrisatel bolany üçin minus iks gaýla, minus iks plýus dört iks, o-da uly sanym položitel bolany üçin plýus üç iks bolýar. Diýmek, dördüň derejesinde plýus üç iks goşmak bir meniň jogabym bolýar. Indiki mysal, Birinji mysalyň Q soragy. Bärde mende hem köpeltmek we hem goşmak bar. Indi onda ilki men köpeltmege görä derejelerde bir hasaplama geçirip ondan soň seretmeli bolýan goşmak üçin. Köpeltmek üçin näme etýädim derejeleri goşýadym. Sebäbi esaslaryň hemmesi meňzeş. Onda geliň goşaly. Ikiniň derejesinde üç a aýyrmak b goşmak iki b aýyrmak a. goşmak, ikiniň derejesini a aýyrmak b goşmak a goşmak iki b deňdir. Indi şu ýerden a-lary we b-leri aýry-aýry hasaplaýan. Üç a aýyrmak a diýýänim. Üç a-dan bir a-ny aýyrsak, iki a galýar. E, b B nähili ýagdaýda dur? Iki B aýyrmak B bar. Onda iki B-den B-ni aýyrsagam bir B galýar. Olam položitel. Onda goşmak B. Goşmak ikiniň derejesinde. Indi A, A iki sany A bar. Iki B aýyrmak B-de goşmak B bolup galýar. Onda deňdir. Seretýäs bunu ikisem şo bir zat. Edil, meselem, x goşmak x-iň iki x bolşy ýaly, bu-da iki sanak iki derejesinde iki a goşmak b bolýar. Onda men göni iki köpeltmek iki derejesinde iki a goşmak b diýip ýazyp bilen. Indi seretýän ýene-de bir ädim men öňe gidip bilýän, sebäbi ikiniň derejesinde hiç zat ýok diýmek bir diýmek bolýar. Onda netije hökmünde men näme diýip ýazyp bilen? Netijäni şu ýerden ýazaýyn. Ikiniň derejesinde iki a goşmak b goşmak bir bolýar. Indiki mysalymyza seredeli. Indiki mysalymyzda e, etjek zat menede şu bir zat. Ilki ýokarsynda hasaplama geçirip, soň aşagynda hasaplama geçirip bilen. E, ýokarda hasaplama geçirjek bolsam, üns bermeli zadym derejeler e, esaslaryň meňzeşligi. Onda esaslaryň meňzeşligi hiç hili mesele ýok. Onda dördüň derejesinde x goşmak, x goşmak iki. Aşakda-da iki usul bar. Bir ikiniň ikinji derejesini dört diýip, göni hemmesini dört edip işlemek ýa-da iki şu ýerdäki dördi ikini ikiniň derejesine iki diýip, soň hasaplap işlemek. Haýsy aňsat bolýansa edip bileris. Men dördi esas hökmünde almakçy. Şu ýerde ikiniň kwadradyny men ýaýyň içinde ýazan ýagdaýymda dördüň derejesinde X goşmak bir bolýar sebäbi şuny ýaýda ýazsam ikiniň ikinji derejesi dört bolýar. Deňdir. Indi esaslarym meňzeş we bölmek alamaty ba bölmekdede ýokardakydan aşakdakykyň derejesini aýyrýadym. X goşmak X-im iki X bolýar. Goşmak iki. Aýyrmak aşakdaky X goşmak bir. Deňdir. Dördüň derejesinde iki iks, aý, goşmak iki, aýyrmak, şu aýyrmak ýaýyň içindäki hemme zady täsir etýär. Onda aýyrmak iks, aýyrmak bir. Netijem näme bolýar? Dördüň derejesinde iki iksden bir iks aýyrsam iks, ikiden bir aýyrsamam bir bolup galýar, plus bir. Demek, jogap dördüň derejesinde iks goşmak bir. Indiki mysalymyz, e, bärde Deri esaslary meňzeş ýöne goşmak aýyrmak meselesi bar. Onda näme edeli? Şu ýerde ýaýyň içinde ýaýyň daşynda şuny alan ýagdaýymda ýa-da göni şu ýerde nähili hasaplan bolsam bir iki x iki x iki sany iki x bar ony men isleseňiz ikiniň Iki x-i ýaýyň içinde bir goşmak bir diýip ýazsaňyzam bolýar ýa-da meň elimde jemi iki sany ikiniň iki x-nji derejesi bar diýip alsaňyzam bolýar. Şu bir zady aşakda-da ýerine ýetirýän. Näçe sany ikiniň x-i bar? Iki sany ikiniň x-nji derejesi bar. Indi droplary gysgaltmakda ýadyňyza düşen bolsa, meňzeş sanlary gysgaldyp bilýärdim. Onda iki bilen iki bir-birini gysgaldýan bolsa, näme galýar? Ikiniň derejesinde iki x, Şeýle ýazaly, ikiniň derejesinde iki x, ikiniň derejesinde x gaýla. Esaslar meňzeş, onda men göni iki x-dan x aýryp bilýän. Demek, jogabym ikiniň derejesinde x bolýar. Indiki düşündirjek mysalym, dördünji mysalyň D soragy. D soragda edip biljek zadym, Deňlemäni çözmek üçin näme diýdik biz? Esaslar meňzeş bolsa, dere deňligiň iki tarapyndaky esaslar meňzeş bolsa, onda derejeler hem deň bolmaly diýdik. Ýöne bärde esaslaram deň däl, derejelerem deň däl. Onda ilki etjek zadym esaslary deňlemek. Esaslary deňlemek üçin men şu onluk droby ady drop şeklinde ýazyp bilýän. Onda 2-niň derejesinde x diýen zadym deňdir 1000-den Bir ýüz ýigrimi bäş. Indi men şuny gysgaldan ýazayyn, ikisem meselem ýigrimi bäşe bölünýär diýip alsak. Ýokardaky sanymy ýigrimi bäşe bölen ýagdaýymda bäş, aşakdaky sanymy ýigrimi bäşe bölen ýagdaýymda näçe bolýar? Kyrk bolýar. Indi seretýän bolun, bu ýene gysgalýar, ikisem bäşe bölünýär, onda bäşi bäşe bölsem bir, kyrky bäşe bölsem sekiz. Indi seretýän welin, sekiz ikiniň üçünji derejesi. Onda şeýle ýazsam, ikiniň x-i deňdir bir gatnaşan ikiniň üçünji derejesi. Indi bärde drop şeklinde men şu ýerdäki ikiniň üçüni ýokarysy çykarmak üçin näme etýärdim? Eger ýadyňyza düşýän bolsa, Derejäniň minusyny ýok etmek üçin men ýer çalyşýardym. Eger minus goýmak isledim, onda ýene-de rasional sanlardaky sanawjy bilen maýdalyjyň ýerini çalyşýan. Onda men şuny näme diýip ýazyp bilen, ikiniň derejesinde minus üç, gatnaşan bir, gatnaşan bir kän zat üýtgetmeýän üçin ýazmak hökman däl. Onda ikiniň x-i diýen sanyň ikiniň minus üçüne deň. Indi esaslary meňzeş. Diýmek, x diýenimem onda minus üçe deň bolmaly bolýar. Indiki mysalym şu dördünji berlen dördünji mysalyň F soragy. F soragda etmeli zadym ýene-de esaslar meňzeş däl. Esas meňzeş bolsa men ädim edip bilemok. Onda esaslary nämä deňläp bileris? Dört, sekiz we bir. Hemmesiniň esasyny men ikiň derejesine ýazyp bilýän. Sebäbi bu ikiň ikinji derejesi, ikiň üçünji derejesi, munuň ikiň nolunjy derejesi diýsem, esaslary meňzeş edip bilýän. Onda ikiniň ikisi daşynda alty aýyrmak üç x köpeltmek ikiniň üçi ýaýyň daşynda ýedi x aýyrmak on dört. Deňdir ikiniň nolunjy derejesi. Islendik sanyň nolunjy derejesi bir bolýan üçin şu ýerdäki biriň ýerine men ikiň nolunjy derejesi diýip ýazdym. Onda e, esaslary meňzeş. Onda diýjek bolýan zadym köpeltmege görä ýokarlary men goşmaly bolýan. Eger ýaýlary açyp goşan ýagdaýymda netijem nol bolmaly bolýar. Onda şu ýaýy ilki açaly. Ikiniň derejesinde On iki aýyrmak alty iks köpeltmek ikiniň derejesinde ýigrimi bir iks aýyrmak üç on dördüňem kyrk iki deňdir ikiniň nolunjy derejesi. Onda şu ýokardaky derejeleriň jemi nola deň boljak bolsa, ýigrimi bir iks minus alty iks näçe bolýar? Ýigrimi birden altyny aýyran ýagdaýymyzda on bäş iks bolýar. Minus kyrk iki Plyus on iki, ýa minus kyrk iki minusymyz uly bolany üçin minusyny goýýan, kyrk ikiden on ikini aýyrsak otuz bolýa, deňdir nola. Indi otuzy bärik geçiren ýagdaýymda on bäş x diýýänim otuz boljak bolsa, x diýýänimem ikä deň bolmaly bolýa, on bäş, otuz on bäşe bölen ýagdaýymyzda. Indiki soragymyz bäşinji mysalyň F soragy. F soragda goşmak amalyny ýerine ýetirmeli. Goşmakda eger dereje esaslary ilki hökman meňzeş bolmaly. Derejeleriň meňzeş bolanyndan soň meňzeşlerini men ýaýyň daşyna çykarýardym eger ýadyňyza düşýän bolsa. Onda ilki meňzeşleri bir aýryp çykaly. Bäşiň altynjy derejesi. Aýyrmak. Men şu bäşiň ýedisini bäşiň altynjy derejesi köpeltmek bäş diýip ýazýan. Bäşiň birinji derejesi diýip düşünip bilersiňiz. Goşmak. Bäşiň altynjy derejesi köpeltmek bäşiň dördünji derejesi. Sebäbi köpeltmek bolan üçin goşan ýagdaýynda bäşiň onunjy derejesi gelip çykýar. Aşakda bäşiň dokuzy, bäşiň altysy bilen bäşiň bäşi bar. Onda ýene-de hemmesini iň kiçiniň görnüşinden ýazmaly bolýan. Edil şu ýerde iň kiçiniň görnüşinde ýazyşym ýaly. Bäşiň bäşinji derejesi köpeltmek bäşiň dördünji derejesi dokuz üçin bu. Sebäbi jemi dokuz bolýar. Aýyrmak bäşiň bäşinji derejesi köpeltmek bäş bäşiň birinji derejesi jemi alty bolýar. Goşmagam bäşiň bäşinji derejesi. Indi meňzeşleri men ýaýyň daşyna çykaran ýagdaýymda näme bolýar? Hemmesinde bäşiň altynjy derejesi bar. Bäşiň altynjy derejesini ýaýyň daşyna çykardym. Bärden çykaramda hiç zat galmaýan üçin köpeltmek bir diýip düşünsek, bir aýyrmak. Bärden aýyrsam ýerinde bäş galdy. Bärden bäşiň altysyny ýaýyň daşyna çykarsam bäşiň dördünji derejesi galýar. Indi aşakda bäşiň bäşinji derejesi hemmesinde bar. Onda bäşiň bäşinji derejesini ýaýyň daşyna çykaran ýagda indi ýaýyň içinde näme galýar? Bäşiň bäşinji derejesi çykdy. Bäşiň dördünji derejesi galdy. Aýyrmak. Bäşiň bäşinji derejesi çyksa bäş galýar. Aýyrmak bäş. Bunam aýran ýagdaýymyzda goşmak bir bala. Indi seretsek, aslynda ýaýyň içi şowly zat. Plýus bäşiň dörünji derejesi ba, minus bäş ba, plýus bir ba. Diýmek, bular bir-birini gysgaltýar. Netijem näme bolýar? Bäşiň altynjy derejesi gatnaşan bäşiň bäşinji derejesi. Esaslar meňzeş bolany üçin ýokardan aşakyň derejesini aýyrsam, bäşiň birinji derejesi galýar, o-da diýmek, bäş bolýar. Mundan soňky mysalym şu bäşinji soragyň bäşinji mysalyň H soragy. Seredeli, edil şu ýerde nähili iň kiçini, agyz gapdalyndakylary köpeltmek edip ýazanysym, bu ýerde-de şo bir amaly ýerine ýetirýän. Üçüň üç m derejesi, üçüň iki m derejesi. Onda şu ýerde bir m artykmaç. Onda men şony aýratyn ýazýan, üçüň Iki m-i köpeltmek üçiň m-i. Köpeltmek boluşyny goşan ýagdaýymda üçiň üç m-i gelip çykýar. Goşmak üçiň iki m-i. Aşakda-da men şeýle bir meňzeşlik bar, m iki m. Bir m şu ýerde artykmaç dur. Onda üçiň m-i goşmak üçiň m-i köpeltmek üçiň m-i diýip ýazsam, jemi üçiň iki m-i bolup durýar. Onda meňzeşleri ýaýyň daşyna çykaran ýagdaýymda üçiň iki m-i meňzeş. Üçüň iki emi. Ýaýyň içinde näme galýa? Üçüň emi. Goşmak, bärden özüni alan ýagdaýymda bir galýa. Aşakda meňzeşler üçüň emi. Onda üçüň emini çykaran ýagdaýymda bärde bir galýa. Goşmak, bärde birini çykarsam, beýlekisi galýa. Deňdir. Seretýän ýene şo bir zat. Onda bularam bir-birini gysgaltýa. Yza näme galýa? Üçiň iki emi, aşakda-da üçiň emi galýa. Diýmek, men näme etýän? Esaslar meňzeş bolany üçin bölmekde ýokardakydan aşakdakyny aýyrýan. Jogabym iki emden bir em aýyran ýagdaýynda bir em galýa. Derejeli sanlar degişli düşündirjeklerim şulardan ybarat. Goýan mysalymy aşakdaky linkden Görüp bilersiňiz, isleseňiz özüňiz synap çözüp bilersiňiz, sorag ýüze çyksa sorap bilersiňiz. Indiki sapagymyzda kökler we köklerde amallara serederis. Görüşýänçäk.